na wa fika na le valoyi leswi nga privately yi tsandzile so hi ta yi tisa kwala and swi nga endleki swi nga swi swi ni swi vulavulaka swi nga ndliwi hi le ka 69 let's go let's go 200 people let's go 200 people 71 let's go people let's go people na mi trust mi ka mi share phela mi kumbe mi cheka ti-friends ta n'wina hi la ku vulavula swi swa serious ngopfu it's very serious people it's very very serious it's very very serious

Ah, ya loko nghena dorobha ni foni ni le ka life na vulavula hi wena sisi we hayi a wu ndzi swona loko ni kwatisini na vulavula wena watcha life la nghena ka life watcha life a wu ndzi swona i ta nghena i ta nghena i famba life watcha life la cause a wu yingiseli loko ni vula na wena a wu le ku yingiseleni wa ni kwatisa

hi teka a hi lava ku teka na king munata mara something happened kwalaho xikarhi nyana ku because of the the, the funds na mutaka okay ti tele ngoma leyi nga kona la fine hi twanisa sweswo hi ya kaya loko ya kaya no problem mina i never had a problem ya ku ri okay wa booking those three that's the agreement leyi nga va na yona hi twana hi va xapa ya ku ya kaya that was uh, last weekend a ni ri kaya um then what happened iku hi ve hi se khwera makhadzi makhadzi yi fele ni se khwere before ya kaya it was fine everything was proper proper proper proper loko hi fika kaya zikoda eh, se teta vana na mithini na beni mahingana ku ri va kota ku arrangea timhaka ta ku ri ni n'wi bukisa ku yini okay sharp a famba ku zikoda se a va andla mithini yaloye a buka beni mahingana a ni fonela a ni byela ku ri okay i n'wi bukini with a certain amount u n'wi hakele yini okay sharp oh, that's good swi tikomba swi ri na progress then hi vulavula ni ku mr post ke ha asked him because that was the agreement leyi nga va na yo ku ri why nga teki mr post i yime kwihi a nga ni hlamulangi ku ri why ivi hi swi tshika ni miyela ha huma ka swoho hi ta hi vuyile loko a vuye loko ni vuyela nwana still ni n'wi vutisa ku ri mr post again that's why na nga te mr post i ta ya ka va ri ncini ni swona va ri cinisa mara i activation ya le ponto activation ya ponto okay ya ka activation njhani ku ri ku u agreed ku ri i fanele a ya aka the main event va ku sweswiwani n'wan'witi sweswi yeta ku ni fonela kwala ka phone call that hi kona mhla a ni byela timhaka ta ku ri i ri beni i n'wi byele ku loko ku ri ku i buka yena um mr post a nga n'wi teki for what reasons for what reasons no if beni wa ni zonda was on yena i la contract event so be it if you hate me so be it i don't care hambi wo ndzi vona loko munhu loko na ta ndlamu ni dlaku nene i'm very irritated it can't be correct ku ri munhu a ri an artist yi a nga lava n'wana va boka a na hi lava mali lava hinkwavo va lava mali vanhu lava hambi ku vona loko ri mamzonda ni zondeni tiso i ku why a lava ku lukuluku n'wana a bukiwa yi a nga bukiwi

phela a ku nga ri na mali ya ku yi alela ku ri mr post a nga teki mali ya ri kona mara why should we allow him to capture us mina ka mina i'm not going to form part of it if if mhaka i ku ri they must be together or else one must chip out loyi a vuyisa mali loko ri a nga la ku va ka wona a vuyisa mali ya hina simple because um, loko ri i fila ku ri i la ku capturiwa a capture ri wexe mina i won't be captured ni buka artist yin'wana na yin'wanyana leyi ni lavaka yo hi nkarhi wa mina swi nge khothale ku ri hi buka mani hi tshika mani for what reasons mr post i'm on here tinyipi ta voho ta tipolitiki ta vo ta music a tivi tipolitiki ta vo ta music na yi buka vanhu hi bukela ti-artist for vanhu not ku ri ni buka for my personal interest kambe what is gotas did is very very you get me bona that's bullshit it's bullshit loko a no swi tiva to suka ku ri mhaka leyi humelele so then i would have refused because swi wrong ngopfu hambi munhu wa mi n'wi rhandza ka njhani loko ku ri yeyila ku divide vanhu mina a mi nga ni oxi ka swi swa n'wina ni nga ni hoxi ka swin'wana i don't care whether he beats me or whatever i don't care mara the fact of the matter i ku ri why loko ku ri ku ku bukiwa munhu wo karhi yena a alela munhu un'wana ku a nga bukini for what reasons because a hi mali ya yena by the way a ni yise if na tata ticina laha no that's bad swi na that's bad people that's bad swi wrong ngo ku tlula na mpimo swi wrong hamu loko mo n'wi rhandza ka njhani munhu mara swi wrong it's very wrong if indeed you really said that then it's wrong it can't be correct hamu munhu wa vakhe n'wi rhandza ka njhani people you know the love that i have for benimani mi swi tiva kahle a ni xavisana ti-cd ta hi mahala lawa for no reason i mean like i've been doing that mara a ni nge pfumeli ku ni capturiwa ni ku swin'wana mani ni nga endli swa mani a no a ni fambisiwa mani landzeleli munhu i'm neutral as an event organizer ni teka munhu un'wana na un'wana la lavaka hi vanhu a ni ndleli event for mina the event ya community ndleriwa community we all need money it's business after all so loko ku ri ku zikota si yi lava ku endla sweswo a ndle sweswo hina bini ma hi nga ri va ri vambirhi ke so be it event i ya vanhu not individuals loko ku ri ku wena i pfumela as an event organizer a ti ta tlheveriwa ku swimani mani nga n'wi teki what is that how are we going to fight poverty loko ku ri ku we i la mali yi nyikiwa wehe n'wana nga nyikiwi for what reasons sweswi mi ta famba na swi tiva very soon ni ta va ni se ni tlhini hayeriwa swihlangi ku swi ta sande ka swi dovula ta endla swinya mina loko swa ni tolovela so you must know that it must be alert so yi nge teki nonsense nonsense yi nge yi teki i'm not going to tolerate that nonsense ni nge pfuki ni yi toleratini hambi ko va ku ni ndlekeni na yini mi nga ni va ni zonda whatsoever i don't care a mi na ni twi ndlala mina

munhu a nga a ti fila ku yela ku ta ti-conditions ta ye a ye a yandza ye gigi a rhamba leswi ya lavaka swona simple loko munhu a lava ku ndla swiswaye a yandla ye gigi a rhamba swilo sgodas loko ku ri ku a wu la a wu la ku capturiwa you should really have included me in your things simple as all that mina i refuse to be captured that's it it's either mr post iva koho loyi a lava ku huma a huma a vuyisa mali than hi photshona swa yena it has been happening without him anyway by the way it happened several times several times mina ni not bemani i can't be fighting why should i fight well i le ka swi swin'we hi phuxi swi swin'we by the way a ni tlambi mina ni nchumu i'm an event organizer who's neutral otherwise loko a hoya ya hi timhaka ta ku ri a ni nga n'wi lavi a ni ta ni lo vula ni ku swi kota this one we're writing him off a nga laveki loyi but i never had a problem with him being booked there hambi mina personal beni ma hi nga ni wanted to book him le ka why not event loko hi hambana hi swin'wana na swin'wana

swi wrong ngopfu it's very wrong people it's, it's wrong hambi loko nga swi justify kanjhani kanjhani ani lunghani mani loko i'm not perfect but when it comes to this thing of running events i'm very smart people i'm very smart very very smart you can take anything you say a lot of things about me swin'wana swin'wana i'm not perfect but when it comes to running these things i'm very smart no, don't tell me na swi tiva ku ri ni smart I know. So loko ku ri ku wes godas i fila ku ri wena swi ku ndlela justice ku va wena i fanele i buka van'wana van'wana a wu ndleli wena ku nge ti va ka mashawu ntsena leyi event leyi event a ya ka mashawu is for the community unless if wena i fila ku ri ku ta ta va ka mashawu and your friends and then so be it mara mi mi nga ni katsi ka swa n'wina it's either mr post is in or they must be together or someone abusa mali awuma that's it and when it comes to security security wise we're not going to justify mahosi versus the on board it doesn't matter kuri njani safety ya vanhu we can't compromise it Sim- safety ya vanhu you can't compromise it anyhow you think you, ca- anyhow you can think of so mara loko ku ri ku munhu a nga swi lavi sweswo a tshike simple very simple this thing is very simple people mr post must be there loko ku ri mr post a nga vi kona lani don't count me in don't count me in i'm out of it so be it it must continue the way it is swi swa ku va swi ri na ti-conditions ni ta vekeriwa ti very soon ta fana byeriwa ku eh, chichaliwa ku nghena mehe ku tlanga you see it's gonna be like that very soon i refuse to be captured i remember the other time ni buke henisi henisi didn't pitch up on time hi ri ku tlangeni a nga fikangi nkarhi wa straight loko a nga fiki nkarhi wa straight sa to ya fika laha ku i lava ku tlanga wa steve wa swi tsundzuka sweswi ni lava ku swona sa to ya lava fika ku a tlangi ni ku no what can happen i tlanga nkarhi fane swi ya hi nkarhi loko viki ro nkarhi viki ro nkarhi fika loko loko nga fika ni wona wait i ta nyikiwa nkarhi wa wena ku hava no one will should be treated special la ku hava sweswo all artist hinkwenu badla minyuku

so hi nge swi tolerate mina ni swi ala swo sungula swa ha teta loko ku ri ku swi ya mahlweni a swi yi mahlweni me ni ta va ni nga ri phati ya swona ni swi ala swo sungula i can't be captured ku hava munhu a nga ni capture mina siku na peni that's why if you remember very well loko ni kha ni la ti-event ta mina ku na vanhu lava nga ni close ngopfu na vanhu vo karhi va ko vanhu va kuma ku nkarhi wun'wana a ni va tivi a ni va teki

hit me a ni na mhaka na swona ni zondzeni hambi wo ni zondza yi fika kwini a ni we ni tindza kombela nchumu ka wena ni endla leswi na vanhu va mina ni kombelaka vona so ntiyiso ta tshama ri ntiyiso mi yi adirese hi hi ndlela yaleyo mr post must be there loko ku ri a nga vi kona mr post hayi mi nga ni katsi ka swin'wana a mi swi phuxeni the way swi nga xiswona mi nga ni hoxi ka swa n'wina cause the, the agreement a ku ri ku hi fanele hi teka beni mayengana hi teka makhadzi hi teka king munada hi teka mr post so loko ku ri ku ku tekiwa un'wana luya un'wana a ku byela ku mani mani mi nga n'wi teki swi tshama swi humelela ku swi sweswo hinkwayo hinkwavo lava xinko va lava sapota muti hinkwawo musa hinkwavo vana vana vanhu valava i mani a nga yi laveki mali mina ka sweswo ni ri mi nga ni katsi people mi nga ni katsi mi nga ni katsi ka swan'wanyana loko ri sikotas wena i believer ku ri if you must be captured for you to do or you must sound smart kumbe wena you must succumb ka munhu wo karhi simply because u lava ku satisfy his personal interest ndlana i ri wexe mina am nothing to that I'm not into that. And I'm not going to see you in any sisters. Not I want I don't want to form part of it. Loko kuri kusifika kwala ndana sasa we iri wese ndana ninga ngeni nga chum. The moment they say blah blah mina we twana kuri Mr. Post what is you? I shot activation. Activation can be something. I shot activation kuri twana kuri Mr. Post wa ushiwa la ku agreement mina na wena haya kujeleteriwa. Then itasunga kula kula business. That's it. That's when we talk business. Strictly business. vanhu va xikwembu hi nge swi koti that is ti tele ngo they're too many they're too many and loko ku ri ku a hi nga vulavulanga swona na zikota swa sayitini then a ni ta ku hano withdraw mara swi tikomba nga ku this thing vanhu vo tala phela hi na group la group ni va busy va rivalanga mr post is ignoring those people ignoring those people so hi fanele ignora swilo leswi vanhu lavaka swoho hi tsakisa munhu un'we

swi nge endli people swi nge endli hinkwavo va fanele va bukiwa laha nga lave ku tata a nga ti tshamisa leswaku a vuyisa mali a famba loko ku ri valshap i nyikiwe mali a n'wi sanga nyikiwangi it's not like maybe it's a favor it's not a favor